Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле кичләр, кем кайчан карый инде. Ә менә мин дә кич, мин эштән соң кайттым да һәрвакыттагыча планерка үткәрәм, ул безнең һәр каталог башында була һәм мин анда кыскача гына планнар белән уртаклашам һәм эшләүнең э, кайбер алымнары белән бүлешәм команда белән. Ярый киттек, дуслар. Без бүген яңа каталог башладык. Ул каталогның матурлыгы, анда нәрсә генә юк, дуслар. Бу юл әле безнең кастрюләргә хәтле бар, беләсезме? Сотейникларга кадәр шаккатып торам. Нәрсә генә юк инде бу фабрикта дип. Әлхамдулилла шушындый шәп компаниядә эшләп утырабыз инде. Һәм мен тагын нинди яңалык, монда шундый шәп бүлекләр булачак бу юлы консультантлар. Белсәгез, хәзер мин сезгә сынап китәм. Посуда юа торган, савытлар юа торган дип әйтик инде, әйме? Концентрированный гель для мытья посуды һәм шулай ук мыло для кухни, устраняющий запахи. Балык кисеп куйдыгыз, тозлы балык. Юып куйдыгыз кулыгызны, шәп бит.

Бары тик аның өчен фабиликка язылырга кирәк. Анда язылыр өчен бернинди паспортный данные да кирәкми, кызлар. Кызлар, егетләр дип әйтик инде. Чөнки минем командада бит әле хәзер егетләр дә бар. Бернинди паспортный данные кирәкми, әйме? Анда безнең бары тик э, исем, фамилия, Туган елыгыз электронный адрес һәм телефоныгызга килеп булачак. Аның өчен теркәлер өчен сез менә минем калдырган комментарийның ссылкасы аша кереп, сылтамасы аша кереп, мөстәкыйль рәвештә үзегез дә языласыз. Әгәр дә инде аннан язасыз килми икән, шәхси минем белән аралашып язасыз килә икән, мин үземнең WhatsApp номерымны калдырачакмын. Сез шул номерга язып, минем белән элемтәгә чыга алачаксыз һәм шунда без сезне яздырып салабыз. Ярый, менә шундый яңалык э, булды әйме, яңа концертлар, яңа килгән кулланучылар өчен. Э, тагын нәрсә әйтеп китәм, тагын бер нечкәлеген яңа килгән кешеләрнең 1500 сумга гына заказ язарга кирәк. 1500 гә инде сез кирәкле әйберләрегезне аласыз. Мәсәлән, теш пастасы, порошок, тертегесе, бысы берле, игегүлгә әйбер кирәк бит инде. 1500 гә заказ ясадыгыз, Сезгә ли компания 20% скидка ясаячак. Менә кайсы кибеткә барып сез 20% ала аласыз, әйтегез әмма. Юк, бер кая да. Әле бит әле сез, әле бит әле сез. Менә шушындый бүләк отачаксыз. Отачаксыз дип инде алачаксыз. Беләсезме? Сез менә килгән, э, теге яңа кулланучылар шундый бүләк алачаклар. Мондый бәхет кайда бар? Кибеттә сезгә бүләк бирмиләр, сезгә егерме процент ясамыйлар, шуңа күрә уйланыгыз һәм шундый экопродукциядән баш тартмасагыз, дип әйтәсем килә. Һәм инде алга таба күчәбез сезнең белән. Безнең бу каталогта, әлбәттә, шулай ук укулар булачак, обучение булачак. Минем инде әзрәк планнарым бар. Минем инде э, социаль челтәрләрдә эшләүче консультантларым барлыкка килде. аларга инде аккаунтларында ничек эшләргә, блокны ничек алып барырга, сторислар белән ничек эшләргә, шуларны әкренләп шушы инструментларны өйрәтергә теләгем бар. Вакыт булган саен әкренләп шулай торып өйрәтүләр алып барырмын дип уйлыйм. Алар бирсә, алар бирсә, мин генә түгел инде. Без инде анда наставниклар бергә эшләрбез дип уйлыйм. Э, шундыйрак планнар һәм инде розыгрышлар безнең дәвам итә. Катнашыгыз. Безнең каталог саен розыгрышлар була. 15 балл, 25 балл, 50 баллга безнең розыгрышлар. Аннан соң инде менә безнең узган каталогта менә шушындый купоннар алдылар күп кенә консультантлар, кулланучылар. Кемнәр менә заказ ясаган, сезнең инде барыгызда да күргәнсездер шундый купоннар бар. Бу э, купоннар безнең 20 августка хәтле э, без аны куллана алабыз һәм 20 августка кадәр без э, рәхәтләнеп менә күрсәтелгән монда скидкалы әйберләрне инде. Монда гигиена өчен парфюмерия, э, чәчләр өчен анда күп кенә менә э, тән тиресебез өчен декоративный косметика, күп әйберләрне без инде менә 50% скидка белән алачакбыз. Бу шулай ук зур бәхет. Кайсы кибеттә шундай әйбер бар, әйтегез әле, юк. Менә шундый яңалыклар, иң мөһим яңалыклар дип әйтәсем килә инде. Анан соң тагы нәрсә әйтәсем килә, безнең инде һәрбер яңа звание саен бонуслар бар и бусында минем менә шәхсән бу каталогта мин бонусларны үзгәртәм. Андый бонуслар яңа званиега түгел, ә булачак безнең яңа бонусларыбыз ул безнең яңа килгән консультантларга, яңа килгән кулланучыларны алып килгән өчен. Ул ничек? Без алып киләбез э, яңа кулланучы, без аңа ярдәм итәбез. Беренче адымын ясарга ярдәм итәбез. Ул беренче адымын ясый, өйрәнә үзенчә, әйме? Шәхси кабинетыннан үзенең беренче адымын ясый, без аңа булышабыз, ничек түләргә, ничек заказ ясарга менә барсын өйрәтәбез. Бу кешегә инде аны инде җайлап, шайтып шәхси кабинетын күрсәтеп, кулланучыга ярдәм итәбез. Менә шундый конкурс булачак инде. Э, ягъни сез бонус алачаксыз. Э, менә ул набитчиклар алып килү дигән э, шундый конкурс булыр инде дип уйлыйм. Алла бирсә, менә шундый бонус кертәбез. Бу тагын да күңеллерәк булыр һәм команданың үсешенә дә, сезнең астагы кызларыгызның үсешенә дә ярдәм итер дип уйлыйм. Кызлар гына түгел инде, безнең хәзер командабызда егетләр дә бар бит әле. Егетләребез дә шулай ук бизнеска килделәр. Аллага шөкер, команда үсә. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Узган каталогта бик шәп эшләдек. Монысында да инде тырышып эшләргә насыйп булсын барыбызга да. Менә шундый яңалыклар. Ә хәзер инде эшләү моментларын бераз э, әйтеп китәсем килә. Э, ничек итеп без э, эшлибез? Гомумән алганда, сетевой бизнес ул үзеннән үзе авыр бит инде, әйеме? Монда узак үсәргә кирәк. Монда бөтен кеше безне аңламый. Сетевой ул бөтен кеше өчен дә түгел. Кемдер безне сату белән шөгыльләнә дип уйлый инде. Ә кемдер киресенчә инде безне нәрсә инде бу дип шайтыр уйлап куя инде, әйме? Уйласыннар, андый кешеләр булырга тиеш алар. Без э, үз эшебезне э, ничек эшләргә тиеш? Ну, менә ничек барырга тиеш безнең эш? Беренчедән, без үзебездә максат булырга тиеш безнең каталог саен кызлар максатыбыз булырга тиеш мисал өчен сез узган каталогта 3 процент ясадыгыз икән сез инде бу каталогта икенче процентка ирешергә тиеш сез консультант булдыгыз икән 3 процент сез инде 6 проценттагы старший консультант ягъни өлкән консультант булырга тиеш буласыз әйме өлкән консультант булдыгыз икән сез инде алга таба омтылырга тиеш лидер булырга лидер булдыгыз икән сез инде өлкән лидер булырга Менә шундый эзлеклелектә максатлар куеп барабыз. Әлбәттә, бу зур максатлар. Бер каталог эчендә генә без директор да, лидер да, старший лидер да, вице-директор да була алмыйбыз. Ул безнең эзлекле рәвештә һәр каталог саен бара. Мисал өчен, мин моны аңлатып китәм. Әлбәттә, 3 проценттан 6 процентка бару бик җайлы, анда 100 генә балл арасы. Ә менә инде 6 процентка җиткәч, ул лидерга бару шулай ук кыен. кыенрак инде тагын да дип әйтәсе килә чөнки йөз генә балл иде бит өч процент алды ә монда лидерга җиткәч безнең мисал өчен менә гөлназ мөхәммәтовна мисалында әйтәм ул дүрт йөз балл җыйды инде групповой оборот менә э, дүрт йөз җыйган кеше инде ул икенче каталогта биш йөз җыярга омтылырга тиеш алдагысында инде алты йөз җыйган менә шулай итеп ул лидерга э, ирешә инде лидер дәрәҗәсенә ирешә Алга таба шулай. Лидер булдыгыз, сез инде өлкән лидерга бар өчен тагын 100 балл. Һәр каталог саен үзегездә булдырыгыз шундый теләк, 100 баллга ничек тә тагын күтәрелдегез. Групповой товарооборот белән, командный товарооборот белән. Әгәр дә сез команда белән эшләмисез икән, сез командагыз белән элемтәдә тормыйсыз икән, сезнең команда үсмәячәк. Шуңа күрә сез э, сез лидерлар, сез наставниклар, сез астагы кешеләргә аңлата белергә тиеш. Әгәр дә сезнең астагы кешеләрегез аңламыйлар икән, Бу системаны сез аңлата белмисез икән, сезнең киләчәгегез юк. Шуңа күрә сез беренчедән үзегез яхшылап өйрәнергә тиеш ничек эшләргә һәм инде яхшылап аңлата белергә Әгәр дә сез үзегезне астагы кешене җибәрә аласыз икән, аска аңлатып бир, ул алга таба китә ала икән, кеше чакырып, алдагылар тагын үзләренең структурасын ди. Сез инде дөрес юлда дигән сүз. Шуңа күрә иң астагы кешеләр һәрвакыт эзләнүдә булырга тиеш сезнең кебек.

Чөнки мин тиеш. Мин шул вакытка э, дисциплина менә минем көчле. Мин түгел, мин шуны эшлим. Бетте шуның белән. Соңрак эшлим инде, әгәр шул вакытта бөтен нәрсә килеп чыга икән, тормышта бит төрле хәл була, үзегез беләсез. Ләкин сез э, куелган планыгызны үтәргә тиешсез көн саен. Команда белән мин элемтә торырга тиешме? Тиеш. Минар белән көн саен нәрсәдер, ниндидер план куеп, ниндидер темама, обучениеме, нәрсәдер шайтырып үткәрергә тиеш. Менә анысы да шулай. Менә сезнең дә шулай. Клиентский чатыгыз бармы? Алып барасыз. Көн саен сезнең клиентский чат гөрләп торырга тиеш. Статуслар, анан соң инде сторислар манда кем кайда ничек эшли социаль челтәрдә постмы көн саен нәрсә дә булса һәрбер социаль челтәрегездә яисә аерым бер аккаунтыгызны алып барасыз икән инде име Шул аккаунтыгызда гына эшләргә тиеш буласыз. Распаковкалар, видеолар, э, бизнес э, чакырулар барысы да сезнең булган очракта менә көн саен яме эшләгән очракта сез актив булсагыз, сезнең киләчәктә нәтиҗәгез булачак. Шуңа күрә э, монда инде эшләргә кирәк, актив булырга кирәк. Монда урыслар әйтмешә халява дигән әйбер юк. Монда эшләсәң генә, көн саен көч куйсаң гына, монда үсәргә була. Әлбәттә инде кешеләр әйтерләр, Ой, бер ел утырам инде, юк инде монда бер нәрсә юк ди. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә бик озак утырдым. Минем әле менә бер ел гына ныклап эшләп киттем мин. Ә килгәнемә инде 3 ел була. Беренче елны мин кулланучы буларак күбрәк күзәттем әйеме, ләкин мин эшләп маташтым, сер бирмәдем, килеп чыкмады ул минем дөресен әйткәндә. Ә инде икенче елда әзрәк мин инде тәҗрибә туплан, ләкин менә шуны әйтәсем килә, мин бирешмәдем бер кайчан да. Көн саен мин дисциплина белән эшләдем. Результатым бармы, нәтиҗәм бармы, юкмы мин эшләдем. Менә гел алга таба борганнан соң гына менә шулай итеп әкренләп үсә башлыйсың икән. Шуңа күрә әйдәгез без э, тырышабыз һәм инде бу каталогны да зур максатлар белән тагын да әйбәтрәк итеп эшләргә ниятлибез сезнең белән. Ярый, шуның белән шулар, сорауларыгыз булса, языгыз. WhatsApp номерымны калдырам, шулай комментариядә кемнең инде әлбәттә бизнеска кушыласы килә, безнең команда, безнең структурабызга керәсе килә, WhatsApp номерына яза аласыз, шулай ук сылтама аша керә аласыз. Шуның белән шул. Пока-пока.